Rhaid. Rhaid. Oes rhaid gwisgo tei? Oes, rhaid gwisgo tei. Nag oes, does dim rhaid gwisgo tei. Os rhaid talu? Rhaid talu. Os rhaid gwisgo tei? Oes, rhaid gwisgo tei. Nac oes, does dim rhaid gwisgo tei. Oes rhaid defnyddio wyau i wneud omlet? Oes rhaid defnyddio wyau i wneud omlet? Does dim rhaid dysgu'r iaith. Does dim rhaid dysgu'r iaith. Rhaid gwisgo helmet. Rhaid gwisgo helmet.

Oedd rhaid neu hynna? Oedd rhaid neu hynna? Oes rhaid gwisgo tei? Oes, rhaid gwisgo tei. Nag oes, does dim rhaid gwisgo tei. Rhaid cadw cŵn ar dennyn. Mae'n rhaid cymryd cawod cyn defnyddio'r pwll. Diolch. Rhaid cadw'r drws hwn dan glo. Rhaid gwisgo gwregys ar y dodgems. Rhaid archebu slot amser.

Fydd rhaid i bawb dalu. Rhaid i mi fynd. Rhaid i mi fynd. Oes rhaid i ti fod fel 'na? Oes rhaid i ti fod fel 'na? Does dim rhaid iddo fo ddod i'r briodas. Does dim rhaid iddo fo ddod i'r briodas. Oedd rhaid iddi hi adael y stafell? Oedd rhaid iddi hi adael y stafell? Rydym rhaid i ni gael cawod. Rydym rhaid i ni gael cawod. Rhaid i chi gofio. Rhaid i chi gofio. Rhaid iddyn nhw gysgu yn y sied. Rhaid iddyn nhw gysgu yn y siâd. Oes rhaid i'r cŵn fod yma? Oes rhaid i'r cŵn fod yma? Rhaid i bopeth fynd. Bydd rhaid i chi dalu. Rhaid i'r iaith fyw. Must you? Or, must we? Or, must I? Or, does one have to?

I've made you a soup. I've made broth for you. Dwi wedi gwneud cawl i ti. Dwi wedi gwneud cawl i ti. Dwi 'di neud cawl i ti. Don't be late. Peidiwch â bod yn hwyr. Peidiwch bod yn hwyr. Peidiwch â bod yn hwyr. Peidiwch bod yn hwyr. Peidiwch â bod yn hwyr. Peidiwch bod yn hwyr. There is something in your eye. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Make sangria. Gwna sangria. Gwna sangria. Gwna sangria. Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? It has rained.

This is the way. Or, here is the way. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Will everybody be able to pay? Fydd pawb yn gallu talu? Fydd pawb yn gallu talu? Fydd pawb yn gallu talu? What did you have for lunch? Be ges di ginio? Be ges di ginio? Be ges di ginio? John was going to answer the phone. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Does your mother know them?

Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg. We are not at home. Dan ni ddim adre. Da ni ddim adre. Da ni ddim adre. He is in my car, or it is in my car.

Does one have to use wine to make sangria? Yes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. What has Leyden's been doing in the sea? Be mae Bin Laden yn wneud yn y môr? Be mae Bin Laden yn wneud yn y môr?

Nath rhywun arall gweld y siarc? Nath rhywun arall gweld y siarc? You must hide the knife. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. The king doesn't have money.

I can't remember where I was. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dw i'n methu cofio lle oeddwn i. Yolo's Pizza is in Morrison's van. Mae pizza Iolo yn fan Morrison. Mae pizza Iolo yn fan Morrison.

Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy.